Уҫӑ эфирта Чӑваш Ен студири Екатерина Фомина сывлӑх сунатӑп пирӗн паянхи кӑларӑмра. Вӗсене нихӑҫан та тӗпрен юсаман. Тӑвайри нумай хваттерлӗ ҫуртсем ҫӗнелнине кура ял сӑн-сӑпачӗ те улшӑнса пырать. Чиркӳсӗр ял тӑлӑх пек туйӑннӑ. Ҫавӑнпа Елчӗк районӗнчи лаҫ тайӑпара пурӑнакансем ҫунса кайни вырӑнне ҫӗннине ҫӗклеме пикеннӗ. Тӗнчене тухрӑмӑр. Пирӗншӗн чикӗ уҫӑ. Каялла кӑна чакас марччӗ. Чӑваш наци конгресне йӗркеленӗренпе ҫирӗм ҫул ҫитрӗ. Ҫӗнӗ Шупашкарти ӑпӑр-тапӑр пӑрахмалли тата тирпейлемелли полигона тӑвасси графикрен юлса пырать. Кун пирки паян республика Пуҫлӑхӗ тунтикунсерен ирттерекен канашлура калаҫнӑ. Малтанхи ӗҫсене тума ҫеҫ виҫҫӗр ҫитмӗл миллион тенкӗ кирлӗ. Проект тӑрӑх полигон хӗрӗх ҫул усӑ курмалӑх. Унта сакӑр миллион кубометр пусса хытарнӑ ӑпӑр-тапӑр вырнаҫаять. Анчах ҫутҫанталӑкпа экологи министрӗн ҫумӗ Евгений Юшин каланӑ тӑрӑх, подряд организацийӗ ӗҫе вӑраха янӑ. Ҫавна май Парнас пӗрлешӳпе контракта пӑрахӑҫлама тата килӗшӗве пурнӑҫламаншӑн икӗ миллион тенкӗ штраф тӳлеме суда панӑ. Республика Пуҫлӑхӗ тӗрӗслевпе шутлав палатине полигон тума тӑккаланӑ укҫа-тенке тӗрӗслеме хушрӗ. Ҫавӑн пекех ларура тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫин ветеранӗсене тата юхӑннӑ ҫуртсенче пурӑнакансене пулӑшас ыйтӑва сӳтсе яврӗҫ. Строительство министрӗ Владимир Громов пӗлтернӗ тӑрӑх, паянхи кун тӗлне тӑватӑ пин те ултҫӗр вӑтӑр сакӑр ветеран пурӑнмалли майсене лайӑхлатнӑ. Халӗ черетре тепӗр ултҫӗр ҫирӗм тӑватӑ ҫын тӑрать. Ҫулталӑк вӗҫлениччен федераци бюджетӗнчен ҫирӗм икӗ миллион тенкӗ ытла килмелле. Унпа ҫирӗм икӗ ветерана пулӑшу кӳрӗҫ. Ҫынсене юхӑннӑ ҫуртсенчен куҫармалли программа тӑрӑх Экепенде вун иккӗмӗш ҫулта ҫӗр тӑхӑр вунсакӑр ҫемьене ҫӗнӗ хваттерпе тивӗҫтермелле. Кӑҫал Тӑвай районӗнче пысӑк юсав ӗҫӗсем иртрӗҫ. Ял халӑхӗпе район администрацийӗ тӑрӑшнипе нумай хваттерлӗ вунӑ ҫурта халӗ уйрӑм газ кӑмакисем ӑшӑтаҫҫӗ. Вун пӗрӗшӗнче тӑррисене пӗтӗмпех улӑштарма пуҫланӑ. Унсӑр пуҫне ултӑ ҫурт ҫумӗнче асфальт ҫул сарнӑ. Ял сӑн-сӑпачӗ улшӑнса пырать.
Шыв аннипе стенасем тӗссӗрленнӗ, пӳрт тӑрри юхӑннипе кашни ҫумӑр ҫумассерен нушаланаҫҫӗ хӗре хулттӑмӗш ҫуртра пурӑнакансем. Крышӑпа пӑтӑрмахсем пулнин те кашни ҫемьерех иккӗмӗш этажра пурӑнаканнисем пурте мӗн савӑт-сапа пур пӗтӗмпех крышӑна сухса лартнӑ. Шыв нумайран чӑнах та пирӗн пӳрт срокпа капитальный ремонта ҫитмен. Ну, тавтапуҫ глава администрацине тӑрӑшнипе пире бюджетран укҫа уйӑрса парса крышӑна ҫӗнӗ туса параҫҫӗ ҫав. Кӑҫал тӑвайӗнче вун пӗр нумай хваттерлӗ ҫурт тӑррине ҫӗнетме йышӑннӑ. Вӗсем тӗпрен юхӑннине кура вырӑн-вырӑнпа ҫеҫ сапланин усси ҫук. Унсӑр пуҫне виҫӗ ҫуртра электричество пралукӗсене те пӗтӗмпех ҫӗнӗрен карнӑ. Чӑваш Республикин Правительстви поддержать тунипе пире дополнительно пачӗҫ вӗникӗ миллиона яхӑн укҫа. Ҫак вӗникӗ миллион укҫана эпир паян халӑхпа калаҫса, старостӑсемпе калаҫса шутларӑмӑр вӑн пӗр ҫуртӑн тӑррисене ылмаштармалла тесе, мӗншӗн тесен тӑвайӗнче ҫурри ҫуртсен вот шучӗпе шутласассӑн юхтарса ларнӑ пулнӑ. Тӑвай районӗнче нумай хваттерлӗ ҫуртсене хальччен тӗпрен юсаман. Асфальтлӑ ҫул пирки вара ӗмӗтленмен те ялти халӑх. Кӑҫал вара пӗр миллион та тӑватҫӗр ҫитмӗл пин тенкӗпе ултӑ ҫурт ҫумӗнчи лаптӑка ҫул сарса панӑ. Тек пылчӑк ҫӑрса нушаланмӗҫ кунта. Ҫумӑрсанӑ кунта калать-ҫке ҫавна кала. Путӑк шӑтӑксенче кунта ҫавна тӑршшӗпех. Ҫумӑрта шыв тӑрать. Тӗттӗмре, ну, про юге ан тӑватӑм ҫынна. Ҫак ҫул ҫук ҫумненне асфальт пулать ҫын. Малай? Малалла тачан пек пулса вырсассӑн урам та, пӳртсем те, мӗнпур Тӑвай ял те хитренсе пырать. Тӗсӗртлатӑп ӗнтӗ. Икӗ пин те вун виҫҫӗмӗш ҫулти бюджет проектӗнче нумай хваттерлӗ ҫуртсене юсама вун пӗр миллион ытла тенкӗ уйӑрса хӑварнӑ. Ҫавӑнпа та ял малашне те ҫӗнелсе, хитреленсе пырӗ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Оксана Баскакова, Александр Яковлев. Елчӗк районӗнчи Лаш Таяпара ҫунса кайнӑ чиркӳ вырӑнне ҫӗнни ҫӗкленет. Ӑна ялти пӗрремӗш чиркӳ пулнӑ ҫӗрте тӑваҫҫӗ. Вӑл хӑйӗн хурӑмӗпе тата сӑн-сӑпачӗпе таврарисенчен уйрӑлса тӑмалла. Тӗплӗнрех Алексей Енейкин сюжетӗнче.
Лаш Таяпара пӗрремӗш чиркӳ пин те сакӑр ҫӗр хӗрӗхмӗш ҫулта лартнӑ. Шӑп ҫӗр ҫултан пин те тӑхӑр ҫӗр хӗрӗхмӗшӗнче ӑна хупнӑ. Кайран тепӗр ҫур ӗмӗр иртсен тен Иван Яковлев пулӑшнипе тунӑ шкул ҫуртӗнче чиркӳ уҫнӑ, анчах икӗ пин те вуннӑмӗш ҫулхи январьте вӑл ҫунса каять. Ҫак кирпӗч чиркӗве вара инкеке туйнӑ пекех ҫур ҫул маларах тума пуҫланӑ. Хальлӗхе кӗлӗсем ҫак пачӑшкӑ ҫурчӗ пулнӑ ҫӗрте иртеҫҫӗ. Иерологлӑ тура мӑшӑ пӗре санса пире сыхласа усракан, пире ӗмӗр ӗмӗрех ӳтсе усран.
Кунта ҫуннӑ чиркӳрен куҫарнӑ хатӗрсем пур. Ҫак йывӑҫ хӗресе, сӑмахран, ҫулӑм тивмен, вӑл тӗтӗмпе ҫеҫ кӑштах хуралнӑ. Алтарти престол ҫинчи пӗчӗк арчара ҫветтуйсен ӳчӗсем тӗлӗнмелле майпа сыхланса юлнӑ, арчи вара пӗтӗмпех кӗлленнӗ. Тӗлӗнтермешсене виҫӗ ҫул каялла ӗлӗкхи чиркӳ никӗсне шыраса тупнӑ хыҫҫӑн асӑрхама пуҫланӑ. Никӗс янӑ чух кунта икҫӗр ытла ҫын ӗҫленӗ, кӗтмен ҫӗртен ҫичӗ ҫыншӑн мешаккене тупнӑ, Вӗсем камсем пулнине халӗ чиркӳ тума пулӑшакан Николай Князев тӗпчет. Вӑл Шупашкар, Чӗмпӗр тата Мускав архивӗсене ҫитнӗ. Кунтан та ҫак вӑхӑтра ӗҫленӗ пачка Василий Николаев ҫав пачкан ывӑлӗ вилнӗ малтан пин тӑхӑр саккӑрмӗш ҫулта. Ӑна кунта пытарнӑ. Тепри иккӗмӗшӗ вара пин тӑхӑр вун иккӗмӗш ҫулта пачкан арӑмӗ вилет. Ӑна тӑшкӑ То ҫавӑн пек кунта пытарашнӑ вара пинте тӑхӑрҫӑ вунсаккӑрмӗш ҫулта пачка хӗрӗ Мария вилет. Вот висе виле шасупран камсем иккен ӗнтӗ. Ытсе пока шасупаймарӑм халӗ. Кунта ҫавӑн пек маларахшине пачкасем ӗнтӗ вот пинте сакӑрсӑр ҫитмелле улттӑмӗш ҫулта пачкан ывӑлӗ вилет тоже. Кунта пытармаҫҫӗ мӗне Унта ҫырса хунӑ Натриджен кладбище тет. Пачка хӑйте вилет, унӑн ҫине кунташленӗ-мӗн. Степан Космодемьянский вӑл та вилет, пинте сакӑршар ҫырчӑм шулта пачка вилет, ноябрь уйӑхӗнче. Ӑна та кунта пытармаҫҫӗ. Пӗр диакон тухрӗ, вот диаконе камикне пока шыраса тупаймарӑм хан, ӑна та шыраса тупматӑр шап тоже. Николай Князев строитель пулнӑ май чиркӳ проектне те хӑех тунӑ. мӗнле пуҫламашӗ тесе Кӳкеҫ Тӳркине карӑм ӗнтӗ. Унта пачка пусас тет, отец Николай, вӑл ма пулӑшать ӗнтӗ, вӑл хӑйсен проектне пачӗ. Но вӗсен проекчӗ ӗнтӗ пирӗн ял валли пӗчӗккӗ. Вара шампанье пухса хурнатна, вара проектне мына улӑштартӑм. Мӗн ӗнтӗ чан шапмалли пайне, ҫак колокольлі пайне ӗнтӗ ӳстертӗмӗр. Унта ӗнтӗ сен метр вӑтӑркаччӗ, эпир ӗнтӗ турӑмӑр, тӑваттӑпа виҫсе те хурӑнлӑ турмӑр. И самый ҫӳллӗ пайӗ пултыртерӗмӗр ӗнтӗ. Халь ӗнтӗ кӑҫалхи ҫул кладочный ӗҫсем пӗтрӗҫ ӗнтӗ. Тата урайне сарасшӑн ӗнтӗ сивӗтсе сивӗсем мӗн тӑвиччен. Тата колокольни пирӗн пысӑкрах та ӗнтӗ, тепӗр ҫавӑнта мӗн здани туса хӑварасшӑн. Чиркӳ лартас тесе ҫак ялтан тухнӑ Владимир Меметов предприниматель те самай тӑрӑш ретет Силуан атте. Пире кӑҫал патшалӑх та лайӑх пулӑшрӗ. Ҫавӑнпа ӗнтӗ ҫан пек ӗҫ хӑвӑрт карӗ темелле. Ытларах ӗнтӗ ҫак ял ҫыннисем Тӑрӑшнипе ҫак ял ҫыннисем панипе ӗнтӗ ҫак чиркӳ купаланать тейӗпӗр. Пирӗн калаҫу пырать чансем илесси пирки. Вот. Халӗ ак унта колокольнине купаласа пӗтернӗ. Унта чансем хурса ӗнтӗ витесшӗн ӗнтӗ. Кунта тӑхӑр чан вырнаҫмалла. Чи йывӑрри пӗр тонна та ҫӗр-хӗрех килограмм таять. Чиркӳ тӑрри вара ҫичӗ купӑллӑ пулӗ. Турӑ амӑшӗ ҫуралнине халалланӑ ҫурта ял халӑхӗн вӑйӗпе тепӗр икӗ ҫултан хута ярасшӑн. Унсӑр пуҫне ялӑн тепӗр енче Леонид Князев часавай туса лартнӑ. Часовня Иртаврат Вадиков вырӑҫтарап пӗринпе пӗринпе. Чӑн-чӑн паллӑ икон ӗнтӗ, чӑн ячӗпе, кам ячӗпе, вӑл Святотрифӑн ячӗпе пӗр ӑна унта пӗр Святотрифӑн хӑйӗн алли ҫинче, унта сокол, кайгӑр цедрат, вӗчӗн кайӑк цедратӑн та. Ытти те пӗр иккӗн те святой Николай Отец пулат. Тепӗр, тепӗр иккен ӗнтӗ Хусан турамӑшӗн мӗне иконӗ пулать. Тепӗр патша вӑхӑтӗнчех Романовсен семье тӗтреллӗ кунсенче, тӑмансенче пӗлӗтре ҫакса хун пекех питӗ илемлӗ курӑнатӑн та. Йытӑсем тепӗр чух аташа, аташакан ҫына та сикӗнме пултараҫҫӗ ҫакӑнта. Часавайпа ҫӗнӗ чиркӳ хута кайсан Лаҫтаяпана таврари ялсенчи халӑх та туртӑнма пуҫлӗ. Ҫӳлти хӑват хӑйсене сыхласа, хӳтӗлесе тӑрасса шанаҫҫӗ ҫынсем. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Алексей Енейкин, Александр Яковлев.
Чӑваш Республикин Аслӑ Канашӗн Президиумӗн йышӑнӑвӗпе ҫирӗм ҫул каялла Шупашкарта Чӑваш наци конгресӗн пӗрремӗш Аслӑ Пухӑвӗ иртнӗ. Унта чи килӗш енчи сакӑр ҫӗршывран, Раҫҫейри нумай республикӑпа хуларан, Тӑхӑрҫӗр пилӗк делегат хутшӑннӑ. Америкӑран, Венгрирен хӑнасем килнӗ. Ҫак пулӑма Чӑваш наци конгресӗ Мӑн Канашӑн анлӑ ларӑвне ирттерсе паллӑ турӗ.
Анлӑ лару чӑваш кӗллипе тата халӑхӑмӑрӑн гимнӗпе пуҫланчӗ. Чӑваш наци конгресӗн президенчӗ Геннадий Архипов хӑйӗн докладӗнче ҫирӗм ҫул хушшинче чӑвашлӑха аталантарассине, чӗлхемӗре упрассине, Ун ятне ҫӗклессине тата халӑх пурнӑҫне лайӑхлатассине тӗллев вырӑнне лартакан конгресс мӗнле ӗҫленипе паллаштарчӗ. Этнос ыттисемпе тан аталантӑр тесе патшалӑх пире уйрӑм тытӑм туса панӑ, пуҫлӑхне лартнӑ, чӑвашлӑх вӑй илни сисӗнмест. Пӗтӗмӗшле лару-тӑрӑва улӑштарас тесен халӑхӑмӑра ҫӑлса хӑвармалли ятарлӑ патшалӑхӑн тӗллевлӗ программи кирлӗ, терӗ вӑл.
Паян та пуҫӑмӑра ҫӗре ҫитиччен асаттесемпе асаннесен Кукаҫинпе кукаҫин кукамисен умӗнче. Вӗсем илемлӗ те хӑватлӑ, ҫепӗҫ те асамлӑ халӑхӑмӑр чӗлхине, культурине, ӑс-хакӑлне пин-пин ҫул урлӑ илсе каҫнӑ. Хӑйсен вӑй-хачӗпе, вӑй-хӑвачӗпе пӗрремах тӗнчене тӗлӗнтерсе пире парнелеме пултарнӑ. Вӗсем ятне манас марччӗ, вӗсен ӗҫне малаллах тытатчӗ. Ӗмӗртен-ӗмӗртен пурӑнтӑмӑр чӑваш чӗлхи, чӑваш халӑхӗ. Ҫапла пултӑмччӗ. Чӑваш наци конгресӗн йӗркелӳҫисенчен пӗри, унӑн пӗрремӗш тата хисеплӗ президенчӗ Атнер Хусанкай кӳршӗ халӑхсемпе пӗрле ӗҫлемелле, тӗнче шайӗнче ӑс-хакӑлпа палӑрма ӑнтӑлмалла, терӗ. Чӑваш Патшалӑх Канашӗн ертӳҫи Юрий Попов республикӑн юлашки ҫулсенчи пысӑк ҫитӗнӗвсем пирки каласа хӑварчӗ, ача сачӗсемпе шкулсем ҫӗкленнине палӑртрӗ, наци аталанӑвӗн хастарӗсене Хисеп хучӗсемпе чысларӗ. Чӑваш чӗлхине вӗрентекен, чӑваш культурине, чӑваш апатне ҫамрӑк кафе, столовӑй ҫанта пултӑрӗ, ҫамрӑк зал пуҫтармалли ыйтулах тӑрӗҫ. Эп, конечно, килӗшрӗм, пӗрремӗш укҫа ыйтӑвала карами. Статья хучӗ вӑл, йӑл папки те килӗшер, ҫак ыйтӑва, наверное, эп ӑна тӗплӗ пысӑк ҫын пулсассӑн та процент аса парасшӑн евӗр. Шанап ҫак ҫан пек ҫурт пирӗн чӑваш килте пуласса
Чӑвашлӑх ӗҫӗнче шкул пӗлтерӗшӗ пысӑк. Районсенче тӑван чӗлхепе литература вӗрентекенӗсен пӗрлешӗвӗсем йӗркеленнӗ. Вӗрентӳ министрӗн ҫумӗ Светлана Петрова пӗлтернӗ тӑрӑх, республикӑра сакӑр ҫӗр ытла чӑваш чӗлхи вӗрентекен, тулайра виҫ ҫӗр ытла. Пурте пӗрте кар пырсан кашни ҫакӑнта ларакан ҫын хӑвӑрӑн ача, мӑнук, кӳршӗ ачи, чӑвашла калаҫма вӗренет пулсан пӗр ҫын, вӑл та питӗ пысӑк тӳпе пулать. Ҫынна критикличчен малтан хамӑр ҫине пӑхар-ха, хамӑрӑн ачасем калаҫаҫҫӗ чӑвашла, мӑнуксем чӑвашла калаҫаҫҫӗ, пурте пӗрер ҫын, икшер ҫын майӗпен вӗрентсе пырар чӑвашла калаҫма, учительсене пулӑшар.
Анлӑ ларӑва вӗҫленӗ май Геннадий Архипов Чӑваш наци конгресӗн икӗ ҫӗнӗ вице-президентне суйласси пирки ыйту тӑратрӗ. Хӑй енчен Вячеслав Ориновпа Валерий Клементьев хастарсене сӗнчӗ. Лару хыҫҫӑн сцена ҫинче хӗр сӑри уявӗ пуҫланчӗ. Фойере чӑваш тӗрри-эрешӗн, кӗпе-тумтирӗн, кӗнекесен куравӗ, тӗнчен тӗрлӗ кӗтесӗнчен пуҫтарӑннӑ йӑхташсен зал тулашӗнче те вӗрин сӳтсе явмалли темӗн чухлех. Чӑваш наци конгресӗн тӗллевӗсенчен пӗри вӑл чӑваш чӗлхи, чӑваш культури тата малла лайӑх аталанса пыни. Вӑл ӗҫпе эпир пӗрле ентешлӗхсем, ертӳҫӗсем кашни районта Куславкка-и, Вӑрмар-и вӑл, Патрелли, Каҫал-и, Ульяновск тӑрӑхӗнче-и, Тутар енчи пӗр ҫав ӗҫе туса пыратпӑр. А пирӗн ентешлӗхсен пӗрремӗш тивӗҫӗ вӑл мӗнле? Чӑваш наци конгресӗн ентешлӗхӗн ертӳҫисене пӗрле пухса ҫавра сӗтел туса калаҫмалла. Мӗнле эпир хамӑр Чӑваш Республикинче чӑваш чӗлхине талӑмалла аталантарассипе? Пурте наци конгресӗн кулленхи ӗҫне хутшӑнса ӑна мӗнпе те пулин пулӑшасшӑн. Унӑн тӗллевӗ, пӗтӗм халӑхӑмӑр тӗллевӗ, Чӑваш Ен кӑларӑм валли Марина Карегина, Сергей Мышев. Боевое братство Раҫҫейри ветерансен обществӑлла организацийӗн Чӑваш Енри уйрӑмӗ йӗркеленнӗренпе вунӑ ҫул ҫитрӗ. Тӑван ҫӗршыва хӳтӗлеме хатӗр ятпа ирттернӗ уява тӗрлӗ ҫӗрти ҫапӑҫу хирӗҫӳсенче пулнӑ ветерансем, пуҫ хунисен тӑванӗсем, шкул ачисемпе студентсем хутшӑнчӗҫ. Боевое братство пӗрлешӗве ветерансемпе вӗсен ҫемйисене пулӑшма йӗркеленӗ. Кӗске вӑхӑтрах ҫак организаци нумай ӗҫ туса ирттернӗ, вун-вун ҫемьен йывӑр ыйтӑвӗсене татса пама пултарнӑ. Уйрӑмах инвалидсене самай пулӑшнӑ. Республикӑри шкул ачисене патриотла воспитани парас ӗҫе те хӑйсен тӳпине хывнӑ. Тӗрлӗ вӑрҫа хутшӑннӑ салтаксем ҫамрӑк ӑрушӑн ырӑ тӗслӗх вырӑнӗнче. Уявра тивӗҫлисене Боевое братство организацин наградисемпе чысларӗҫ. Ҫак кунах Афганистанри ҫапӑҫӑва хутшӑннӑ Федор Иванова ҫапӑҫури паллӑ ӗҫсемшӗн медальпе наградӑларӗҫ. Федор Васильевич ҫак чыса пин те тӑхӑрҫӗр сакӑрвун иккӗмӗш ҫултах тивӗҫнӗ пулнӑ. Наградине вара вӑтӑр ҫул кӗтме тивнӗ паттӑр салтакӑн. Пирӗн ҫамрӑк спортсменсем Волгоградран йывӑр атлетсен ӑмӑртӑвӗнчен медальсемпе таврӑннӑ. Пӗрремӗш хут чӑваш хӗрӗсен команди Ҫирӗмҫичӗ регион йышӗнче виҫҫӗмӗш вырӑна тухма пултарнӑ. Чи маттуррисенчен пӗри Шупашкарти Олимп резервӗсен шкулӗнче вӗренекен Любовь Иноходова хӗрӗх сакӑр килограмлӑ виҫе категорийӗнче виҫҫӗмӗш вырӑн йышӑннӑ. Унӑн аслӑ пиччӗшӗ Анатолий Иноходов алӑ-ултӑ килограмлӑ виҫе категорийӗнче кӗмӗл медаль ҫӗнсе илнӗ. Кӗрхи ҫантал хивре кӑмӑлне кӑтартать. Кӑнтӑр енчен ҫиллӗ ҫумӑр ҫитрӗ, анчах та вӑл вӑраха пымасть, кӗҫӗр шӑнтать. Кун пирки паян Чӑвашгидрометцентртан пӗлтерчӗҫ. Ҫӗрле пилӗк градус таран сивӗ пылать, ыран вара кӑнтӑрла тӗлне ноль градус. Ҫавна май ҫулсем пӑрлакланаҫҫӗ. Синоптиксем уйрӑмах водительсене асӑрхануллӑ пулма сӗнеҫҫӗ. Сивӗ нумаях тытӑнса тӑмӗ, юн кун каллех ӑшӑтмалла. Ҫанталӑка сӑнакансем кӗҫнерни кун икӗ-ҫичӗ градус ӑшӑ пуласса шантараҫҫӗ. Кӑнтӑрла сывлӑш температури вунӑ градуса ҫитет. Ноябрӗн пӗрремӗшӗнче каллех шӑнтать. Сивӗ кану кунӗсемчченех тытӑнса тӑмалла, теҫҫӗ синоптиксем. Халӗ тӗплӗнрех ыранхи ҫанталӑк ҫинчен эпӗ вара сирӗнпе сывпуллашатӑп. Чипер юлар.
Ҫанталӑкпа паллаштаратпӑр. Спонсорӗ – кредитпа усӑ куракансен финансовая альтернатива кооперативӗ. Чӑвашгидромет центртан пӗлтернӗ тӑрӑх, ҫитес талӑкра республикӑра улшӑнса тӑракан пӗлӗтлӗ ҫанталӑк пулать. Вырӑн-вырӑнпа ҫумӑр, йӗпе юр ҫӑвать. Ҫил ҫурҫӗр енчен ҫеккунтра пилӗк-вунӑ метр хӑвӑртлӑхпа вӗрет.